abusuafoɔ this is the nation's uncle ɔfa bishop lumba wiase no nyinaa wɔfa nie ɛduru anɔpa sɛ bi a na baabi obi ɛhwɛ ɛyɛ yɛse yɛse tv online sɛsɛ yɛhɔ na obi ahwɛ because programs no ahodoɔ bebree na ɛgu so Sɛ yɛse yɛse nkoa ne YouTube a wopɛ ayie a woba so a wobɛnya bi oh wopɛ spiritual eyes a wobɛ so a wobɛnya bi oh wopɛ wopɛ asɔfoɔ a wobɛnya bi oh akɔmfoɔ a ɔkyerɛ wɔn adwene wɔ ha aha no yɛgye adwenkyerɛ biara wɔ ha awaregyaeɛfoɔ gye adwenkyerɛ wɔ ha aha no mpa so nkɔmmɔ kɔ so wɔ ha yɛ sɛ aha no deɛ obiara hunu sɛ ɛhwam na aakɔ no Enti baabi a wɔ biara yɛbɛsrɛ wo sɛ subscribe hyɛ na nneɛma nkɔ n'anim no mfa ma yɛn na wo bɛyɛ nhyira sɛ wo yɛ no saa. Nɛnɛ me ne nipa soronko bi na ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ da biara da so ɔba afidie yi so a mete sɛ nkurɔfoɔ frɛ me especially aburokyerɛfoɔ fa eh, grandpa wayɛ sei ama me na wɔn de testimony no voice na wɔn de asɛnde wotim sɛ wɔn ani gye ne ho paa eh, ɛdin no madi kan abɔ dada grandpa na me ne bɛtwetwe nkɔmmɔ nɛnɛ nkɔmmɔ a yɛbɛdie no yɛkɔ abusua mu yɛsɛ abusua mu no me ɛyɛ satanic altars a ɛwɔ family ɛno na yɛbɛ discuss na ɔnkyerɛkyerɛ mu kakra ɛyɛ dɛ na saa anome no kɔtam bɛto abusua bi kɔn mu obi wɔ abusua mu a saa anome no ɛyɛ dɛ na ɛtumi bɛdi ne so abrɛ a ɔnka ho bi yɛ nananom na ɛkɔyɛ adɛn na ɛnɛ yɛsoa ho amumuyɔ yɛne ne bɛtena ase na yɛwura ho mu na yɛbooboo ho kakra nti nyɛ afidie ne mfiri a kɔ so ne wowɔfa ne grandpa ntena yɛtwa yɛn ho si mu aba yɛba a yɛde nkɔmmɔ no bɛhyehyɛ so Atwa yɛn ho aba. Awurade nhyira wo sɛ ɔgye mmerɛ na wotwɛn yɛ. Eh, grandpa mema wakye. Mpakyɛ biribi abɔkɔ deɛ. Adwuma eh, ɛkɔ sɛ. Mewɔ fie a woma me na o. Nkorɔfoɔ frɛ abrokyerefoɔ voice ma sɛ wobɔ saa bɛtɔ mu ɔfa ɛɛ mehwɛ ɛyi YouTube ayi no bi ɛna mehuu grandpa wɔ so na mekyerɛɛ wɔmaa me akwankyerɛ nɛ mewɛɛyɛ mesɔleeɛ na sei na mahunu wɔ hɔ watwa na ɔde asɛnde ɛɛ nneɛma ɛhu hmm almost biaa nso so obiaa bɛtwa biribi asɛnde nso wobɛhu sɛ candle white ebia red ne ayi na wayɛ akwankyerɛ ketewa bi dɛ bi ɛsisi hɔ tere pɛ hwee nka ho baa wobɛhu sɛ biribi asi ɛɛ. Oh okay. Oh okay. Eti video bɛyɛ mmiɛnsa a manya no bɛhwɛ na yɛ candle obi wa wasi ne mmiɛnsa pɛ. Wato bɛyɛ na anwea nni hɔ. Wo ansa anwea bi abɛgu mframa ɔse mframa bɔ ba dam na anwea kyɛ sɛ bɛa me to am sɛ agrampa adɛ. Okay. Ɛyɛ adwuma wow wow wow Dampa woyɛ simple why na taa wakyi why na tuu fɔ wow Nyame nhyira Nyame nhyira Dampa yɛkɔ abusua mu nome yɛka abusua mu nome a ɛne ɛne de ade

Ɛna odi na ɔse me deɛ menka hwee mawe wo deɛ a nea meka kyerɛ wo ne sɛ wo kuro wei kyakya na ɛbɛtena mu saa ne korɔno mo mo nsɔ wa. Wow.
Okay.
Okay. Yeah. Uh.

Nti abusua biara ne mu asɛm nti wosi so a mɛsrɛ wo sɛ mɛkɔ akɔhwɛ te sɛ yɛbɛkɔ new year mu yi kɔkɔbusa sɛ yie yɛ yɛbɛsi ɛɛ eh, deɛ na wɔn anim deɛ na menyɛ ɛkwan bɛyɛ na memfa so a bi a mɛyɛ ebia 2021 ɛyɛ wafe ɛnso first three months no wobɛkɔ ahokyerem paa wobɛkɔ yes
na apaw wonni gyidie nti ɔsɛ tɛm bia wonya gyidie na tɛm bia wobusa sɛ yi awia a yɛbɛkɔ mu yi deɛ na ɛbɛsi wɔ m'anim yi awia a yɛbɛkɔ mu deɛ sɛ na ɛbɛkɔ koraa sɛ na menyɛ abrabɔ no na nipa no aka akyerɛ sɛ woyɛ sei yɛ sei yɛ sei a ɛbɛkɔ ɛbɛkɔ sei woyɛ sei ɛbɛyɛ sei woyɛ sei ɛbɛyɛ sei na wonya gyidie wɔ asɛm na wɔkan na wahu sɛ wobɔ mpaeɛ de atwɛn Nyankopɔn anim. Yɛmpa abusua mu no mmene sɛ da hɔ a. Wo baakofoɔ no deɛ, wotumi kɔyi wo tiri firi aseɛ, anaa wobɛtumi agyina abra wo nuanom nyinaa ne wɔn anya adwene na woakɔgyina ama wɔn nyinaa. Ɛyɛ ansa na abusua no na wobɛtumi ayi ayi wo tiri afiri aseɛ no, ada sɛ wo maame na ɛkɔko ama mo. Baa sɛ wo a woyɛ ɔba no kɔko ama anuanom deɛ, yɛnni saa wɔ hɔ. Ɛmfa. Daabi, daabi, ɛmfa.
na nea ɛkɔ aso asɔfo no ka sɛ wɔmahu sɛ wɔbusua mu no bi da ma breki ma twam wodeɛ nu wɔtwam wodeɛ nu wɔtwam sɛ wɔ steady paa ɔn sɛ obi akɔyɛ se asante yɛ ntansi sɛ yɛ fasting ma nua ba yɛ ka sɛ yɛ fasting ma aba wɔ steady saa de no maame no deɛ wobɛtumi agyina hɔ maame no wobɛtumi yɛ abusua ti wɔho ne baatan nipa bɛ ho ama ni o oh, maame asimasi ma na ɛba no ɔn dɛ meka no ahantu maame deɛ wobɛtumi agyina hɔ

Ɔfa papa no, ɔbɛsɛ ɔdɔ obi di wafa. Nsɛm kɔ so o, abusua mu nnɔmɛ. Obi rehwɛ m'anim sɛsi ɛ, metumi redi n'adwenem sɛ ɔno nso pɛ sɛ obisa sɛ, wo sɛ abusua bi wɔ hɔ maame wo tɛn? First three no nyinaa yɛ mmaa. Second ayi no akyire seven no nyinaa nso yɛ mmarima. Ampa ara yɛbɛwo mo no mo nyinaa ama wo wɔbɛyɛ saa obi wa ne maame first born wuyi ansa na wɔn mmaka nyinaa yɛ stable ampa ba panyin nso first born ne kɔ afei yɛ edidi akyire ne nyinaa wɔ akyire yɛde yɛ nyam wɔn eti yɛ adwene ho sɛ ebesie o ti asɛm n'ase obi wɔ hɔ so ne maame gya awale de ne ba baako kɔ wale obi ɔwoe ne ba panyin nso wale ne first ayi na ɔno nso ne ne wo yɛ na wɔn agyae a ɔno nso to aso ahwɛ awale foforɔ mu a wɔn didi so nyinaa adwene saa ɛno ɛba saa na sɛ mimi nya wo yɛ menim sɛ wɔ abusua no mu a

Sɛ wo wo nua panyin a odi kan yi antumi ankɔ sukuu paa a, wo se kɛn bɔ no, woboa, wohaa ho. But sɛ wo nua no tumi kɔ bi a, wopɛ w'adwene sɛ wonkɔ, wo nua no bɛfɔɔse wo ama woakɔ.
Ɛhɛn. Yes, because sɛ woka sɛ wonkɔ a, ɔno ankɔ bi nti, onim. eh, important of school no ɔni ho biribiara yes ɛde bɔ bla but sɛ wotumi boa wo ba no ɔdi kan no ɛtumi ani si baabi yi a ɛyɛ den a na ɔmo de kɔ because ɔbɛfɛle sɛ me bra ɛba na mete hɔ basabasa dɛ meka wate ase wobɛfɛle nti wobɛyɛ adwene sɛ wobɛyɛ biribi wo nua no de ne namfoɔ kora ba fie a ɔno kora ɔmpene kora ma wontena hɔ even ne fɛn sɛ kora bɛka sɛ ɛwu nua ketewa deɛ na woyɛ no ba sɛ wo nua panyin a mmɔ bra a wo so woyɛ bibia obiara mfiw nti na mɛka kyerɛ obiara sɛ woba wabakan hwɛ hu sɛ ɔdina gyina baabi wabakan ɛwɔ sɛ woma wabakan ne ɛko nkɔden agye akyiri ma no so tumi bu saa wɔɔ no ɛwɔ abusua no mu a nkora no bɛfa mu aba no nyinaa wɔn bɛbu na sɛ wo panyin no wɔ panyin no kɔkɔtena wɔɔ no ho a akora no ɔde akyire no ɔntumi mu wɔɔ no nso abɛtena wɔɔ no akyi bi
yes yes ɛnna bó sɛ ɔmo maame no bɛduru mmiri bi na bi a wobɛyɛ la wobɛda hɔ no bó sɛ na ketewa no ohun sɛ ɔhwɛ wo because panyin na ɔno ɔno no te wɔ ho no ɔno fɛrɛ sɛ ɔbɛfɛrɛ ketewa sɛ ɔnfa sika mla ɛnam sɛ apam na ɔno ntoma mmiri ko ɔno ntoma nko n'anim nti no bó sɛ ɔntumi fɛrɛ sɛ ɔɛ me nua ketewa brane mɛ brɛboa maame yadeɛ mu tìmɛsirɛ obiara sɛ ɔba kan Hwɛ hu sɛ wo baka wonya baabi de no asi. Saa ara na sunsum mu so no, sɛ wonya baabi de wo baka yi si a, ɛkɔ sunsum mu asɛm a, saa ara na ɛteɛ. Wo mma no nyinaa, wɔbɛfa mu bɔkɔɔ. Efie ba yi ntumi nyɛ wɔn, because wo mpaebɔ no a wode taa wo ba panyin no akyi ma no de kɔeɛ no, saa mpaebɔ korɔ no ara bɛtaa ketewa no akyi ama ɔno nso de atwa. Because panyin no bi a, yɛka kyerɛ wo sɛ, Efie deɛ, ntumi nkɔ sukuu o. Wo bere a mebrɛɛ fasting a meyɛeɛ a wode me de kɔɔ sukuu, saa mpaeɛ no a wobɔeɛ no, ebi bɛso wo ba ketewa no so wɔ sunsum mu asɛm, na ɛba physical so a, ɛɛ wo ba panyin no ahwɛ ahu sɛ wo nua panyin tam bi ɔbɛkɔ sukuu. Spiritual side deɛ woako awie, na physical no, panyin na ɛbɛyɛ ama wo. Ebia saa tam koraa bi a na panyin no kɔ sukuu na wɔ ahoɔden. Eduru wayɛ mmele, wɔn na ɛbɛhwɛ ahu sɛ ah yes, na ɔde hwɛ onua ketewa no, because onim sɛ saa na maame yɛeɛ a ɔde boa me. But sɛ panyin no antumi ankɔ a, Ɛnyɛ w'adwene sɛ ketewa no bɛkɔ da. Ketewa no bɛbere ansa na watumi aduru hɔ. Grandpa, me, me, m'abusua panyin na ɛdome yɛ abusua. Nti yɛwɔ ntwɛtwɛdɛ. Afei yɛn nyinaa ani aba yɛn ho so. Yɛpɛ sɛ yɛbreki. Yɛkɔ abusua panyin nso awu. Yɛ, yɛbɛyɛ ne dɛn? Ɛɛ, abusua panyin awu a, abusua biara. Nti na ɔnsɛ sɛ wokɔ baabi na edi asɛm a, yɛsɛ nkonko bu saa aberewa. Aberewa ne hwan? Aberewa ne yɛ maame ma wɔte fie aa. Sɛ maame panyin bi wɔ fie, wotumi de ntoma si ne bo gyina anim. Sɛ ɛwom mo nkwa mu mepɛ sɛ meyi saa apam no firi yɛn so a, ɛyɛ adeɛ bɔkɔɔ sɛ wobɔ mpaeɛ, wosu candle ne saa doofu no ne ahaba, wotumi de abɔ mpaeɛ akyerɛ wo tam sei, saa adeɛ wei fa kɔgyina bɔ mpaeɛ, fa kɔgyina yɛ sei. Saa honhom korɔ no, wontumi ma abusua no so biom. Ɛna menka asɛm baako nkyerɛ wo, obi wɔ hɔnom a ɔse o oh, mekɔɔ nipa wei hɔ, mekɔɔ sɔfo wei hɔ, ɔbɔ mpaeɛ maa me ara ɛna me ho tɔɔ me, nanso mekɔɔ fie asaa aba te sɛ abusua asɛm a woka yi a Ebia ɛba ma wɔbɛkyerɛ sɛ fa kernel si hɔ, ɛɛ, honhom na ɔbɛkɔ, wate ase, wobɛyɛ, na bia first born anaasɛ obi a, te, mefa no sɛ abusuanu biara ntumi ntu kwae. Woyɛɛ yɛ a na nipa baako atu kwae. Bohu sɛ second one na ayɛ den no, ah, ɛde adwuma grandpa yi, ɛde wanyɛ ne yie anaa? Mme, saa kernel na maa de si hɔ no, ako ama first one no. Agye sɛ me na me mewɔ no, ebi na maka kyerɛ sɛ, ebia, Mo abusua mu, monhwɛ nhu sɛ momma nipa biara nyi mu wɔ abusua no mu. Ɛyɛ saa honhom bɛsa ayɛ dɛ aba biom because of sɛ yɛ awoɔ ntoatoa so adeɛ. Wate ase? Me na me me me na me yɛ eh, me de aaba no ma wo a me me kyerɛ wo mpaebɔ no. Ɛwɔ sɛ me frɛ saa honhom no a ɔte abusua no so no. Ɛne mistake a ɛyɛ o. Te sɛ obi abɔ sɛ na ɔbɔ mpaeɛ ama no, ɔsɛ kɔkɔyɛ fasting four days, ɔno nso kɔ na ɔkɔ akɔyɛ two days. Honhom no bɛba anaasɛ ɔnsan aba? Ɔbɛba. Nti wo na wodi adi anim, wo na woyɛ founder no, me na tumi nea mede ama me no, ɛwɔ sɛ mefrɛ saa honhom no a ɔte abusua no so no, ada sɛ ɛnsuo, sɛ ɛyɛ bosom honhom, ɔsoro bɛkyerɛ mo sɛ nip, honhom wei, sei na ɔteɛ, sei na ɔteɛ, adeɛ wei na wode bɛtumi de ayɛ ama no aba. Wate aseɛ? Yɛkɔɔ Bible mu koraa a, time a odiyifoɔ no kɔɔ akɔmfoɔ no no, ɔne wɔn nyinaa didi boom, ɔkɔdɛɛdɛɛ wɔn, na ɔpɛ sɛ ɔhu baabi wɔn weak points wɔ, wobɛkɔ ɔhoɔdenfoɔ fie a, ɔsɛ ɔsesa n'aho, n'akodeɛ nyinaa gu baabi, ɛmfa wo ne tumi a ɛkuta wo, Sesa n'akodeɛ no gu baabi ansa na woakɔ no so. Ɛyɛ saa a, ɛma ko no yɛ easy ma wo. Nti ɔsoro bɛkyerɛ ma wo sɛ honhom wei na ɔte abusua no so no, fa adeɛ wei yɛ no sei, yɛ no sei. Wode oil wei gu a, wobɔ ne din, ɔbɛba. Ɔba a, commande no sɛ, Abusua wei, magye wɔn afi mu. Ɛnkɔ abusua no mu bio. Deɛ meka no wate aseɛ? Ɛyɛ saa a, sɛ mɛka sɛ abusuafoɔ monyɛ fasting two days a, menka sɛ monyɛ, mɛka sɛ monyɛ one day. Because wokɔka sɛ two days, obi wɔ mu a ɔnyɛ, ɔntumi nyɛ two days no. Honhom no bɛsan aba bio. Ɔba so a, ɔyɛ baako a, ɔbɛba double double. nti abusua no haw no bɛsan akɔ soro nti tam biara no wokɔ obu ahwɛ hu sɛ nipa no a wɔyɛ adwuma no ma no ɔwɔ obi a ɔnim sunsum mu de obi ɔtumi frɛ ahonhom ne wɔn kasa de meka wate ase anaa wɔfa yes ya nti sɛ wofrɛ honhom na ɔte abusua no sɛ kɔma ne sɛ abusua wei ɛyi nyame ɛna ɛde ɛɛ nyame na ɛbɔɔ wɔn wɔn kra wɔn yie di nhyɛ wo saa wɔn mu nsam mfonso wɔn nana bi yie yɛ nti na ma adome wɔn fɛrɛ wɔde dome yɛ efiri na ɛkɔ wo nkɔ abusua no so biem. meka wadɔ na meka no ɔsoro na abɛsa kyerɛw ahan a yɛde ma odwale a bɛyi honhom bosom honhom ntumi ma wo so na wode saa ahan ba no bi de ma abusuafoɔ no ne maame no wɔ hɔ no adasɛ no wahyɛ anaasɛ ade bi a no de ma ɔmo adwale anaasɛ kɛnɛ no akyerɛ mo ade anɔpa ɛɛ bɔ tam se a wɔ krada fa kɛnɛ white bɔ mpaeɛ bɔ saa ama no mu sei wobɔ wie a ɛnoa no kɛnɛ no ase no sesa kɔsie wasie tumi no wɔ fie hɔ no but sɛ wɔn mu obi a ɔbɛyɛ saa na ɔkɔ kɔka kyerɛ sɛ kɔkɔyɛ fasting four days obi wɔ hɔ ebi a ɔno ɔɔsa obi wɔ ɔwɔ yadeɛ wɔ fie hɔ ɔntumi nyɛ sena adeɛ no ana da so te hɔ ɛwɔ sɛ woko wokoma abusua no nti ma obi biara a ɔba me hɔ anaasɛ obi biara no mekasa biara no mekasa a meka kyerɛ sɛ honhom no ɔfiri ha ayɛ sɛ mefrɛ honhom no ansa Sɛ mene honhom no a manni ho manwiewie honhom no na sɛ meka sɛ meboa wo a wobɔ koe mistake wɔbɛsa aba biem nanso sɛ mebreki saa apam no meka kyerɛ honhom no sɛ wo nipa wei wonni ne so tumi biem ɛma ne nkyɛn biem ɔkɔ a wontumi ma biem because ɛmea na ofeesi me ɔbae so ɔhu sɛ yes tumi kuta me no Ɛyɛ Nyankopɔn tumi, ɛyɛ tumi kɛseɛ a wontumi nhwɛ mu anim. Deɛ meka wate ase. Ba sɛ wogyae ka sɛ ɔmo anyɛ a, wobɛyɛ ayaayaayaayaaya ɛnkɔnkɔsi aga. Wogyae ka sɛ ɔmo anyɛ a, wobɛyɛ ayaayaayaayaa ɛnkɔsi aga. Ɛnkyɛ ne yɛde yɛn nkɔmɔtwetwe no bɛba awieɛ. No still a yɛwɔ one two key words bi a ɛwɔ sɛ yɛhu firi abusua apam no mu. Hwɛ, yɛwɔ nkorɔfoɔ bi wɔ ɔmo so fie a ɔmo wɔ no, ɔwɔ hɔ a na n'ase aka no pɛ. Ɛka pɛ, ɛtumi bɔ din bi kyerɛ no sɛ Kwame pɛ, Kwame pɛ. Ɛno woyɛ dɛn a saa da ɔne Kwame bɛda. Ɛyɛ Kwasi pɛ, Kwasi pɛ a Akwasi woyɛ dɛn ɔne Akwasi bɛkɔ akɔ akɔda. Ayɛ adwaman tebea. Tampa so ɔmo saa no breki firi abusua no na ɔnsɛ no ɔyɛ feeling na nipa bi wɔ hɔ na ɔno deɛ ɔda so pɛ saa adeɛ no a ɔpɔn sɛ abusua no panyini bi gyina ma ɔmo na ɛbɛfiri ne so anaa ɔno deɛ ɔpɛ ne nti honhom ne ɔno nko abɛtena. Honhom no bɛfiri ne so.
Ɛbɛfiri ne so. ɛdɛm ka kyerɛ sɛ ade biara ɛde sɛ bi ɔno ara ɔno ara na pɛ ɔno ara n'adwen ba sɛ honhom sɛm sɛ spiritual paa deɛ ɛbɛkɔ ebi ɔno ɔno ara n'adwen. sebi ahonhom no bɛyɛ saa na aka no ayɛ ndɛ ɛnu ti ɛnu ti na yana sometimes no ɛɛ yɛ ma wo kɛnɛ yɛ ma wo adeɛ sɛ fa bɔ mpa yɛ the more na wɔbɔ mpa yɛ ebi a mmea mɛtwi wɔn sɛ akɔre bɔ bi a bɛyɛ twelve a ɛna saa nneɛma nneɛma no bɛ ne tirim twelve no so na mɛka akyerɛ sɛ bɔ mpa yɛ no. Wate ase? Nti saa tam no wo grandpa aka akyerɛ sɛ bɔ mpaeɛ, woayɛ busy, wobɛbɔ mpaeɛ no, w'adwene nkɔ hɔ biom. Nti woyɛ no toatoa so nkakra nkakra saa a, Nyame bɛboa na saa ade no a woyɛ no na wayi no afiri mu. Deɛ meka wate ase? Ahaa, gye sɛ bi a ɔno ara na mehu ha menka no, ebi kura ni hɔ saa sɛ wɔma no saa akwankyerɛ honhom bɛsa aba biom anaasɛ wɔbɛsa nya saa feelings no biom, ebi ni hɔ saa.
Yɛwɔ abusua bi so wɔ hɔ a papa no tumi kɔgyeeɛ sɛ me me fie ha, me me wu mede me nkwa atwa so, me mma nyinaa nyɛ yie na wɔn nya nyinkyɛ ne ahotɔ a abusua no si ma ɔte sɛ ɔsɔ adeɛ ketewa bi mu anaa yɛyɛ wurururu ebi wɔ hɔ saa na no sɛ ebi wɔ hɔ saa akɔtɔ saa abusua no mu a ɛno akɔgye so ɔkɔto no bi anaa awurade nim wɔ anaa sɛ na no so bɛteɛ. Ɛɛ abusua bi wɔ hɔ saa mm. wo papa no wode bɛgyina adeɛ bi a ɛyɛ ɔbonsam adeɛ bi a ɔde ma wɔn mfa ma kwa ada sɛ abusua den a baako bɛwo yarefoɔ mu dɛm wɔn na n'ano ma nsuo amanfoɔ ka no asɛm wɔsesa aduane wɔ fam di no na mo nneɛma ɛkɔ so baa wonyɛ smart wonni so wɔn wɔ sika na wei nko ara wɔn ntumi nhwɛ no wɔn ntumi nhwɛ no wɔn dam wɔn tam ne nkɔɛ wɔn nyɛ ne wɔn ntumi nyɛ ne sei dɛbɛ wɔn ntumi nyɛ ho hwee nipa na ɔwɔ sika no ɔno ɔkɔ wɔ bɛma ɛka kyerɛ ne sɛ wɔn nua wei na aboa ma wɔn nyɛ sika no Nti wɔsɛ dɛ saa nkorɔfo no, saa nkwadaa no, wɔhwɛ wɔn yie pa ara, but wɔntumi mfa wɔn nkɔ baabi sɛ wɔnkɔsa wɔn yadeɛ.
Dɛ meka wate ase, wɔbɛhwɛ no yie, n'asetena mu, ntaadehyɛ mu, saa nneɛma nneɛma no, but wontumi mfa no sɛ ɔkɔ ɔkɔ baabi akɔtua sika sɛ, anaasɛ ɔkɔ akɔbi akɔgye mmoa. Kyɛ deɛ ɔbɛyɛ wo no, gyeli ɔbɛma yɛ gyeli wo saa nipa no akɔbɔɔ no no ho no.
Ɔsɛm ɔpɛ n'asɛm kyɛw sɛ wɔn ho, ɛyɛ saa de na. Wo nananom de wɔakɔko awie, wo papa no wakɔko awie kɔ. Bɛyɛ dɛn a yɛbɛkyerɛ wo ade a ade bɛba abusua no mu ama obiara abehu sɛ ɛyɛ saa ade no na ama mo sikasɛm ba soro, saa ade no na ama abusua no mopagya saa no? Nti ɛnde ɛyɛ dɛn a biribi bɛwom? Ɛndeɛ wontumi ka sɛ obi yɛ fam. Ɛnde ɛyɛ dɛn a ada sɛ ɛɛ yadefoɔ bɛwom anaasɛ abusua no bi a two years bi a nipa bɛwu afiri mu. Wate aseɛ anaasɛ mobɛduru mpɛmpɛnso mobɛbubu agu hɔ, mobɛduru mpɛmpɛnso so mo ani bɛfira. Ɛyɛ dɛn a saa ade no bi bɛwom? Sɛ yɛn agyinadeɛ na ɛnyɛ adeɛ firi Nyankopɔn no nko ara deɛ, ebi wom. Nti ɛno saa meba meba na sɛ mema bɛto saa adeɛ wei no, mhm. menim me so meyɛ yie saa, ɛno saa na ɛba saa no a mewu a medi fɔ ana? Ɛɛ wowu a wonni fɔ ɛsiane sɛ yɛwo nananom na kɔkɔ yɛ bɔne no mhm. nti na bɛka sɛ tɛm biara mɛserɛ sɛ obi onim sunsum mu de na nka wo die die no a wayɛ no na nka wakyerɛ wo akwankyerɛ na nka wayɛ na wo sika no ho ate sɛde bɛyɛ a wo so Daakye bi wu a wobɛnya baabi akɔ yes. Oh okay okay me so makɔ baabi ne akyerɛ me sɛ sei na mo nana yɛɛ na menya mahu sɛ menya sika nti mafili no maka no tim ɛno so ɛyɛ ana ɛno dɛ ɛyɛ wa wobɔ ne wu a wawu no wapɛ wokɔ nipa no wɔ te sɛ me sɛ woba me me hɔ a mɛka kyerɛ sɛ wo woyie die wɔ ha sɛ saa de yɛ biriki a wosika no bɛba fam wopɛ obi a ɔbɛka sɛ an ɔpɛ sɛ owu a ɔnya nkwagyeɛ Nti wɔbɛka sɛ anyɛ ma me. Obi sɛ owiase afɛfɛ yɛ no deɛ wɔbɛka sɛ oh daabi ɛde ma me nim saa na me nwu na me nkɔ na menya afote na ɛyɛ dɛ yi. So wɔn ho aha quotation menya afote na ɛyɛ dɛ no aha obi wɔ so a nako nakom yɛ afote na ɛyɛ dɛ yi obi wɔ so a nakoma ɛmele wokan ya ɔgye tum sɛ ampa yɛ ma me na waboa no na wayɛ ama no na na wapɛ sika.
Ɛɛ dabi. Apam no wafiri mu saa circle no wafiri mu wonka ho biom ɔkɔkɔ akɔ gyina akyiri nti wonya deɛ nyankopɔn de ma no sɛ bɛyɛ no asase so no ɛno ɛna abaaba bɛyɛ.
Wow. Nsɛm no ɛrekɔ so. Ɛsɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a waa wotena ase na wotie nea wosɛ nneɛma wɔ sunsum mu na abusua no nso a yɛfiri mu no woyɛ dɛn abusua biara so wɔ ne nan so. Ɛndeɛ saa. Woyɛ dɛn a yɛn nyinaa yɛfiri mu woyɛ dɛn ebi a. Ɛndeɛ saa obiara obi abusua fie bi so bo kyɛ omi adeɛ sɛ asɛm. Bɔ obi nso aba wia so saa deɛ no mpɛ mu sɛ akyire da. Ɔne esi so ano afɔ so strike no ɔde ɔbɔ ne bra kɔ. Ɔmo saa.
Wobɛkɔ asa aba fie ama nkora no ato aduane ama wadi. Ae, ɔba a yɛde yɛn bɔkɔ asa aba fie. Busafoɔ nyera kwan o, nanso wommisa a wobɛyera kwan. Wo so wonte wonte wo kurom hene abɛn. Dwabɔ ase wobɛyera koraa yɛnhu. Arampa yɛ obi wɔ hɔ a of- ɔbaa ne wiase no abusua no nome o wafiri fie ɔne wamɛkyɛke abusua nome o ɔne ofiri sɛ manyini ɔsɛ mekɔbɔ bra baabi a ɔkɔtena so ɔbɔ bra ɔde ne ho kɔma kristo na wasom nyame saa na wobɔ sɛ ɔno nko ampa abrabɔ no akɔfa ama no ayɛ fɛ ɛno ɛba saa ɛɛ no ano so ɔno abiliki na adeɛ
ɔde ase ɛden a wɔkɔhyɛ odiifoɔ bi a nyame bɛdɛn no deɛ akyerɛ amana ka akyerɛ no ɛden a wɔkɔhyɛ obi a nyame nsa wo nso amana ka akyerɛ sɛ nipa asoma si ɛɛ si na ɛwɔ mu fie boa no no mfilim nipa bia na ɔwɔ asase so ɛnyɛ obi na boa no
wo na aso yɛ hwan nipa na bɛboa wo Ɔsoro no ara mu wontumi nsi ma sɛ wobɛhu no sɛ ɔnni wo. Ayɛ sɛ ɔde fa nipa so na ɔde aba abɛboa wo. Ada sɛ wobɛyɛ mistake agya no adeɛ ato fam na wafa no adeɛ ayɛ yie. Wate aseɛ? Anaa obi bɛyɛ biribi na wakɔ akɔ obi biribi bɛsɛe na waboa no na hɔ nipa no de aboa wo. Nti ɛnna ɛyɛ den ara
ketewaa bi te sɛ deɛ wɔka kyerɛ me na wode ayɛ yie. Saa na ɛteɛ.
Saa na ɛteɛ. Aha yɛ yɛse yɛse TV na wogu so a wohwɛ yɛn na mo a motie nso motie nti a yɛka no saa yɛ nkurɔfoɔ bi wɔn nni ani wɔn de aso tie adeɛ mm. nti woka wohwɛ yɛn aso atom wɔn akutia nti wɔn a motie yɛn no ɛtie firi yɛse yɛse na wɔn ɛhwɛ yɛn nso so yɛse yɛse a na mogu so a mohwɛ yɛn ɛbɛsɛ ɔde deɛ mu sɛ wobɛ subscribe wobɛhyɛ na walike ama nneɛma nyinaa akɔ n'anim tɔte ɛde ama yɛ da biara da mogye mmerɛ ɛsɔ yɛn nti yɛbɔ mpaeɛ a yɛkae mu bi. Ntsi biribiara nyi no na sɛ ber wo ntseasee busa wiase abrabɔ no, sɛ woammisa w'anim a wonnhunu nea ɔwɔ hɔ. Ntsi na obi kɔhwehwɛ obi, odur baabi a ɔpake kaar na obisa sɛ, Ah, mehwɛ Maame Asumasi na n'ayi no wɔ hen? Because wonnyim baabi a wokɔ no ara sɛ wohu sɛ ayera na woyera. Dza ehia ma onipa biara sɛ abrabɔ akɔndzow no a worutuo no, wobusa questions wɔ kwan mu. Na edur baabi a wohu sɛ aha deɛ mepoli, na mepoli a ɔkyerɛ me sɛ mma menntsena ha nnsu. Memfa nhurihuri saa nkɔtena baabi na nsu deɛ obi tumi poli hɔ a na wasɔ ne nan ne wɔ su obi so bɛ poli abɔ akokɔ mpe saa na ɔde kɔ baabi kura sa na ɔte so no ɛkyerɛ wiase abrabɔ ne ɛwɔ mu ɛne obi ahyɛ brɛ baabi ɛnam wɔn anim na wɔn so na adeɛ a woyɛ biara pɛbusafoɔ na wɔn anim ntene nti kristo wɔ hɔ ma ɛde ma agyidifoɔ sɛ adeɛ bi a ɛyɛ bɛbusa akɔhyɛ no nso akyerɛ sɛ woyɛ ne sɛ ɛbɛboa anaa ayɛ ne sɛ ɛbɛboa asuafoɔ no ba no ma mu sɛ awurade nkyɛn akwankyerɛ a

Woyɛ so a na wabɔ mpaeɛ na wasrɛ nkwa tenten afiri Nyankopɔn na eh, protection sɛ bia Nyame bɛboa wo. Biribiara so na wonte a wofrɛ me a mɛma wo nkyerɛmu. Biribi a ɛfa spiritual sɛ woaso daeɛ, biribi reha wo, sunsum bi, honhom bi woda a na ɔne wada, nkrataasɛm, biribiara na wopɛ a wofrɛ spiritual grandpa a na wobisa me a Nyame bɛfa me so agye wo afiri saa ɛhaw no. Grandpa, ma ma ma ma mumisa sɛ yɛbɛkɔ koraa no, nipa no ba wonya adagye. Ɛmi. Nkurɔfoɔ gye agye wadi na mehu sɛ nti wobɛnya ada aha na adagye wɔ hɔ. Ah, adagye wɔ hɔ. Ah, sɛ bi a moment na ne bi a mentim no nka mɛka kyerɛ sɛ ɛbo tam se a ɛa na wafrɛ me. Nti wofrɛ me a mehwɛ mehu sɛ nipa sum sɛ meka sɛ ɔmfrɛ me na mena kasa. Abobu wɔ so bi a menya tam na kasa mpakyɛw de gya voice note meyɛ de mewie a

Sɛdeɛ wokɔ koko akokɔ amantam akokɔ no, saa na ɛyɛ bi a wo so wo ba bi anaa wo ara mu yɛ amantam o. Nti mma Buronya no nnuru, mma twentieth no nstate ansa, ansa na woakɔ baabi akɔbu sa mu. Bra na mmoa wo na Nyame mfa me so na ɔnyi wo mfiri mu. Time biara mɛsrɛ obiara sɛ wobɛbɔ mpaeɛ a, kae bi a use white candle anadwo na de abɔ mpaeɛ. Ɛno boa wo ma wo mpaeɛ no duru Nyankopɔn anim. Wobɛbu sa sɛ deɛ adeɛ a, white candle wonim

Eh wo fɛfrɛ ɔmo bɛtwa na biribi ayɛ fɛfɛfɛ de ama wo pɛ pictures passport pictures a wokɔ ɔmo ɔmo bɛtwitwa ne nyinaa ama ɔma nneɛma akɔ kama mmerɛ a pastor di ne baabi ɔmo na ɛtwaeɛ nso mahu baabi ɔde kɔɔyɛ wɔatwa nso wɔ ampostu wɔayɛte ɛti no wopɛ biribi a wofrɛ no a ɔmo bɛba bɛtwa de ama ama nhyɛmudeɛ bi a akɔ n'anim kama afei yɛde ɛno so ɛɛto nkyɛn a na yɛaka yi so ahunu sɛ Ɛyɛ Ofalumba Foundation nso hyɛ hɔ a ɛredi dwuma soronko koraa. Na yɛn botae a yɛafa ato yɛn ho ne sɛ afe biara yɛbɛyi nneduafoɔ. Na this is first year a merestate nti yɛkɔyi nneduafoɔ tere. Ɛyɛ yɛn nuanom a wɔwɔ afiase. Yɛpɛ sɛ yɛ yɛ practice boro nea Nyame kaeɛ. Awurade asɛm se, Meda adagya moammɛhwɛ me, kɔm de moamma me aduane, mekɔda afiase moammɛsra me. Nti this time no Francois fa ato ne ho so sɛ yɛ deɛ yɛ nkɔ sraba, yɛbɛyi no afiri mu koraa na wanya ahotɔ. Eh, nti sɛ wowɔ baabi a na ka w'akoma. This year deɛ yɛanyɛ no ntɛm na this year no me prefer sɛ me me ho kɔ mu more koraa na Nyame nhyira yɛ me kyɛfa. Nti this year deɛ obiara nka ho. But dwumadi a woyɛ no so yɛpɛ sɛ wote na woboa ho na afra sɛ ɛyɛ afeda yɛyɛ bi a woatumi de wo ho abɛhyem ne yɛbɛkɔ no yɛyi nneduafoɔ bɛyɛ fifty yɛyi nneduafoɔ bɛyɛ two hundred na wɔbɔ sɛ nka ɛfɛ nka akɔnɔ enuanom a wɔn da mu obi wɔ yɛ san na nka akɔnɔ yɛtumi atua wɔn sika nyinaa wɔn yɛ be wɔn ama yɛyi wɔn na sɛ de wɔn nso abɛnya biribi adidi wɔ fie na wɔn anya faaho deɛ nka ɔkɔ na wɔn da mu a ahom te na nyame agyina so na wɔn saa adeɛ no apara awurade nhyira wɔn ka wɔn ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɔnom na ɔmoa adeɛ bi a wɔahwere ne wiase no kristo ɔnhyɛ wɔn anan mu na wɔn nso so wɔnya nhyira kɔ so hwɛ hyɛ Like na subscribe ma yɛn na abɛyɛ nhyira. Edu besi adasa dɛ wobɛsan ate yɛn nka bio makra. Ba bye ba bye ba bye.